יעדער איינער ווייסט ווער ס'מאכט חתונה א קינד, וויפיל הכנות ס'גייט צו ביז מ'איז זוכה צו טון א שידוך, און ברוך השם ווען מ'טוט א שידוך, און די אלע וואכן און חדשים ביז די חתונה, מ'גייט נעמען אזויפיל תפילות און קברי צדיקים, מתפלל זיין אז ס'זאל זיך אויסארבעטן, ווען אטעמען עלטערן אפ? אה, ברוך השם ס'איז געלונגען! ווען ס'גייט דורך שנה ראשונה, געבן א עלטערן א אטעם אפ, ברוך השם, ס'איז א געלונגענע מעשה. טייערע אידן, אונזערע הייליגע גיבור ארגאניזאציע האט זיך געגרינדעט א יאר צוריק אנפאנג אדר, מיר שטיימער יעצט נאך די שנה ראשונה, די שנה ראשונה איז אדורך, מיט אזויפיל סוקסעס סטאריס, איבער צוואנציג טויזנט אידן וואס קוקן און האלטן מיט, אני הקטן אליינס בין געווען ארום די וועלט לעצטנס, איז צוגעקומען מענטשן אין לאנד און ארץ ישראל וואס איך קען גארנישט, מענטשן זאגן זיי זעהן דו ביסט עס, מען זעהט און מען האלט מיט די געבוי'דיגע זאכן, דאס איז די געבוי סוקסעס סטארי וואס האט אזויפיל אויפגעטון. כ'האב מיך דערמאנט א מעשה, די וועלט זאגט א ווערטל אז ס'איז געווען איינער אמאל וואס איז געקומען צו א ראש ישיבה, ראש ישיבה טייערע, איך איך זוך א שידוך, איך דארף א חסידישע בחור, זאגט אים די ראש ישיבה מיט א שמייכל, רבי איטי דו ווייסט, חסידישע בחור איז א ברייטע פעלד, ס'דא אמאל איינער זאגט א חסידישע בחור מיינט עס, מיט פאות ביזן שיך, און מיט א ריזיגע גארטל, טובלט זיך אסאך אין מקווה, אמאל זאגט איינער ניין, א קנייטש היטל, א קורצע רעקל, אבער ער האט א חסידישע הארץ. רבי איד וואסערע סארט חסידישע בחור זוכט איר? זאלט איך איר זאגן די אמת, איך האב א גרויסע שיך געשעפט, איך מוטש מיך פיינענשעלי זייער שטארק לעצטנס, איך וויל האבן אן איידעם וואס זאל קענען מאכן א געזונטן חסידישן דריי, טייערע אידן, וויפיל געזונטע חסידישע דרייס האט די הייליגע גיבור ארגאניזאציע געמאכט במשך די לעצטע יאר, הונדערטער טויזענטע אידן געבן זיך א דריי אוועק רעכטס א דריי אוועק לינקס מיט א צוגעמאכטע אויגן צו היטן דעם אויגן, דאס איז א געזונטע חסידישע דריי, חסידות נישט נאר פון בשם הקדוש, פון די יסוד החסידות, ווי די מסילת ישרים שרייבט און ווי די גמרא זאגט איזי חסד המסחסדים קונו, דאס איז די אמת'דיגע חסידישע דריי. איר ווייסט טייערע אידן אין שלחן ערוך שטייט אז ביי קרישמע זאל מען נזיר נאמען השם אחד, אלע אויבן אונטן אלע פיר זייטן, און שטייט אין מחבר, ס'דא וואס פירן זיך צו דרייען די קאפ רעכטס לינקס אויבן, מען דרייט די קאפ לויט די מחשבה. אבער איך וויל אייך פרעגן טייערע אידן, אויב ווען א איד זיצט אין בית מדרש ארומגענומען מיט היימישע אידן אן קיין נסיונות, ער דרייט ארויף אראפ קומט ארויס השם אחד, ווען מ'איז אויפן גאס, מ'איז אין מאנהעטן, מ'איז אין בארא פארק, צו ווי א איד זאל נאר זיין, ער דרייט זיך אוועק רעכטס, ער דרייט זיך אוועק לינקס, ער מאכט צו די אויגן, ער קוקט ארויף און אראפ, וויפיל שמע ישראל השם אלקינו השם אחד קומט ארויס פון דעם? און איך וויל ענדיגן, ס'איז געווען א גרויסע הייליגע רבי, רבי רפאל בערשטשעדער, א תלמיד פון ר' פנחס'ל קאריצער, כידיעה איז ער געווען א שטיק אמת, נישט געקענט פארנעמען קיין ליגנט, איך האב אמאל געהערט ווי איין איד זאגט פארן צווייטן ערב שבת, מען דארף זיך היילן, איין דריי און ס'איז שוין שבת, זאגט ער, איין דריי איז עס שבת? האט זיך אנגעהויבן צו דרייען אפאר מאל, זאגט ער, ס'איז נאך נישט שבת! לויט זיין מדריגה אין אמת, דרייען ברענגט שבת, טייערע אידן, איין דריי ברענגט נישט שבת, אבער איין דריי ברענגט א יום טוב, ס'איז א יום טוב אין הימל פון איין דריי אוועק, וואס א איד געבט זיך א דריי אוועק, זאל דיר אייבערשטער העלפן אסאך אסאך לאנגע געזונטע יארן, שנהשונות אנפאנג פון א לאנגע חתונה וואס אונז האבן חתונה געהאט מיט די רבונו של עולם און מיט תורה און גענומען ערנסט דעם רעוואלוישען סידי אחלא ואבכה ואחריניכם.